Il-Kunsill Malti għall-Arti qed jorganizza serje ta' workshops sabiex jistħarreġ kif l-aħjar jgħin lill-artisti f'dawn iż-żminijiet. Workshops li għandhom l-għan li jidentifikaw l-isfidi ewlenin u joffru soluzzjonijiet prattiċi għalihom.
Mindu faqqat il-Covid propju f'pajjiżna nofs ta' Marzu 2020, bażikament mill-ewwel is-settur fejn jidħol l-arti u l-arti performattiva u l-kultura intlaqat. Mill-ewwel is-settur eh, ġie mejjun anki mill-Gvern Ċentrali fejn jidħlu l-wage supplements, fejn jidħlu ċertu skemi, Iżda mhuwiex biżżejjed. Mhuwiex biżżejjed għaliex saħansitra ma jistax għadu jieħu r-ruħ. Il-Kunsill Malti għall-Arti mill-bidu, minn Marzu, mill-ewwel medd idejh u beda jara kif se jgħin is-settur. Hemm mezzi ta' għajnuna finanzjarja, Hemm mezzi ta' sapport fejn jidħol training u development. Ħloqna wkoll il-ACM Labs li kienu l-emergency labs u kienu pjattaformi fil-fatt networks fejn is-settur seta' jiltaqa' u jiddiskuti. Imbagħad inħolqu anke l-Artribut Webinars li kien pjuttost Training, training f'diversi suġġetti, kemm lill-organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi li jabbinaw mal-Arts Council u anke dawk privati. Optimised storytelling platforms, visual. Apparti minn hekk, imbagħad kellna l-Malta Arts Fund, l-iSpecial Call, u kellna ntgħażlu tlettax-il proġett. Tlettax-il proġett li kienu kollha Covid-19 related, proġetti kienu differenti. Kienu u għadhom qed isiru dawn il-proġetti fil-fatt.
Hi, we're the New Victorians and as part of the Malta Arts Council Special Call Fund we have been working on a collaboration EP. U tellajna wkoll anke xi vlogs fejn wieħed ikun jista' iżomm in kuntatt ta' x'qed isir minnhom u x'qed joffru lis-settur. Ħloqna il-COVID-19 Transition Arts Task Force. It-Task Force hija magħmula minn rappreżentanti ta' diversi entitajiet, pubbliċi, privati, eh, freelance artists u anke individwi mhux direttament relatati mas-settur. Qsamna t-temi f'tliet units, f'dixxiplini, events, attivitajiet u anke venues u qed nindirizzaw speċifikament il-bżonnijiet tagħhom. Qegħdin fi fażi inizjali għaliex aħna m'aħniex ħa nieqfu biss F'azzjoni immedjata qed inħarsu wkoll fit-tul. Bil-Covid 19 qed naraw daqsxejn sintomu ta' exodus mis-settur, jiġifieri fejn jien personalment nista' ngħid naf tliet każijiet li ħallew il-professjoni oriġinali tagħhom biex jaqilbu kompletament full-time għall-arti. Issa qed jiġu f'punt fejn qed jgħidu isma', aħna ikollna nerġgħu lura. Allura qed naraw li eventwalment numru ta' snin oħra ikun hemm lakuna kbira fejn wieħed ma jibdex isib artisti biex jittellgħu xogħlijiet. Peress li qed naraw dan fit-tul qed inħarsu wkoll eh, bżonnijiet għat-tul. Però hemm bżonnijiet immedjati u dat task force qed jindirizzhom fil-fatt qed inħarsu lejn possibilitajiet oħra ta' skemi differenti nista' nsemmi fi ftit ġimgħat oħra eh, joħroġ id-Digital Research and Development Fund. Qed inħarsu wkoll qed issir riċerka dwar l-udjenzi. L-udjenza hija kruċjali biex nifmu aħna Xi trid, x'tixtieq, kif tħossha l-iktar komda, speċjalment anki fejn jidħlu l-miżuri li hemm bżonn insegwu maħruġa mill-awtoritajiet. Qed isiru wkoll riċerka dwar spazji, kif jistgħu jintużaw, kif jistgħu jintużaw aħjar jew b'mod differenti għax forsi aħna mdorrijin b'mudell wieħed u għandna bżonn inħarsu lejn modi u operat alternattiv.